Kameraçylar production gelen hemme ýeregem barýan dostlar ýöne bärde arkaýyn näme şoň üçin reklamanyň zady köpüdin bärde ýazýan men. Toýlar gutly bolsun.
Seret rekam. Kaka, sen näme üçin täze eşik almaýaň? Sebäbi seňkiler hiç haçan könelmesin diýip. Gowy Mekan, şul edýän işleň seni bagtly edýämi?
Men dowolnym birakdan. Göwnüňe ýaraýar.
Ýaranok däl. Hawa. Žit można diýýär-ä. Şoň üçin hem öňde-de biri aýdypdyr, çynyňy aýtjak bolup syryňy açma diýip. Şoň üçin hem

Ýok diýjek diýdiň diýe. Sen ýok diýjek diýdiň soňuna çenli. Läläm, bu ýollaryň soňy nirede? Häki bir göwünden başlanan ýoluň soňuna çykmak ýok dara-direde. Ömrüň soňy hakda etmäli gürrüň. Gözýetimiň aňyrsyna göz ýetmez. Ýogsa-da, bir ömür ýok diýip ýörseň, ykbalam bor diýip raýyňa gitmez. Görkeze-görkeze gelýändir umyt. Müň ýoguň ahyry bir bolýa deňligin. Şula meger soňy bolan diýen ýoluň iň soňunda eli gülli duran oglan mendirin.
Salam aleýkum dostlar. Häzir men siz bilen wideo paýlaşjak. Käbir ýönekeýje wideolar bolýar. Ýöne agramy kinoňkydan hem uly-la. Gören bolmagyňyzam ahmal, ýöne içiňizden biriňiz görmedik bolsaňyzam, şeýle bir pouçitelnyý, hasam ýaşlara sapak bolarmyka diýýän. Serediň. Kakasy aýtýar, Oglum, ejeňkiňiz günde sowuk kofe içmäni halaýaňyz we şoň üçinem men ýedi dollar töleýän diýýär. Ýylyna hasaplasaň paçti bäş müň dollar bolýa diýýä. Ýöne seret, şu gün men kofýany buzsyz aldym. Başga iki sany stakana-da buz guýup beriň diýdim diýýä. Oňam bahasy on sent. Ikisine paýlaýa ony Ýankyň iki sany alýan ýedi dollarlyk sowuk kofýasy bolýa. Şeý diýýä-de, Oglum diýýä, Mir lehko prodают tebe pustotu diýýä. Dünýä saňa şeýle bir ýeňillik bilen boşlugy satýandyr diýä, şony bilip goý diýä. Hakykatdan hem şolar ýaly-la dostlar. Düşünmek şoňa bir başga, meselem seni alaňda düşünýän bolsaň bir başga, ýöne käbir ýerde aldanmak düýbünden başga. Meselem, ýene bir primer barda, men ine eşik alamda bir alýan ýerim bar, obýuznoýdan alýan men, şol egin-eşikleň gelip düşýän ýeri, sklad diýilýä şoňa. O taýda-da eşikler haltaň içinde bulaşyp ýatanok, weşilka-da, ýöne garym gatym. We şo taýdan men aýdaly bir eşigi müň manatdan alýan. Ýöne şol şo taýdan çykyp ýanky eşik bir dükana barýar-a, ýönekeýräk bir müň bäş ýüz manat bolýar. Ýöne has bir owadan ýerlerik, meselem, mollara başga bir ýerik barsa, adyny tutup durmaýyn, o taýda ýankyny iki müň bäş ýüz manatdan satylýar. Ýöne ýa kerek baraňda, eşikden dükanyň özi has owadandyr. Seni baraňda diwanda-da oturdarlar, iki manatlyk kofýa bererler saňa elli manat ýaly bolup görüner ýaňky we begenip alyp gaýdarsyň şo taýda. Ýöne sen şony geýip adamlar seni görende, şolara geçýärmi şol, owadan ýerden alanyň ýa içen kofýaň ýok, eliňdäki eşik görünýär. We ýene bir aýtjak bolýan zadym, ol biznes. Saňa adamlar howa satsyn, şemal satsyn, ony döredip bilmekde. Seňki bolsa şoňa ynanyp almakda. Puluň şo dereje kän bolsa dükany öýüňe süýşür, ol başga gürrüň. Ýöne biri pylan ýerden alýar eken-ow ýa şo taýda üýtgeşik gowudyr öýdüp, allanma o düýbünden başga. Şony aýdylacak bolýar dostlar. Şoň üçin soňky döwür hasam şo zatlar köpeldi, marketing diýen zat ösüp barýar-da. Islendik sferada, aýdymçy bolsun, towar bolsun hemme zat, kimiň reklamasy ýaňky daşyndaky döredilýän goh ulallygyça şo bir hili obsuždaýmy bolýa, ýa käbir kişi öz näme diňleýäninem bilenok, köp kişi trendde bolsa hä pylany gowy aýtýa bolýa. Ýa bolmasa eşikde-de şolar ýaly, ýa pylany aktýor ýa pylana Geýindi welin menem alaýyn diýýär. Habaryňyz ýok şoňa, million dollar reklama etdirip bir gezek geýdirdiler, ýöne eýýäm seň gözüňde başga bolup görünýär. Şoň üçin düşünmeli zadymyz näme üçin gerek saňa? Gerekmi aslynda şol we şo zatlar özüňiz pikirlenmeli. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.